Yn bore yn y bont faen y Morganwg ac mae'r ffermwyr yn cyrraedd i werthu defed ym Mart y Dre. Dyma'r unig fart sydd ar ôl yn yr ardal ac mae'n gwasnaethu ffermwyr nid yn unig o Fro Morganwg ond o Gastell Nedd, Pont Ardawe a'r Gŵyr yn ogystal ag ardaloedd Nelson, Merthyr a Chaerffili. ac yn rhan bwysig o dreftadaeth yr ardal. Wel, yn hanesyddol, maen nhw'n deud bod marchnad wedi bod mas dros 400 mlynedd. Ac yn wir, yn credu bod y dre ei hunan wedi cael ei bildio ar gefn y farchnad i wedi gwir. Bobl yn hoff dod yma i weld yr anifeiliaid yn cael ei gwerthu. A mae'n hyfryd i weld plant yn dod yma i gael deall. Taw dim o Tesco's mae'r cig yn dod, ond o'r, or lefydd fel y farchnad yma, o'r ffermydd ynddo. Ym 1995, roedd yna 201 o fartiau drwy Gymru a Lloegr. Ebyn heddiw, dim ond 123 o'r rheini sydd ar ôl, 38 ohonyn nhw yma yng Nghymru. Ac a dweud y gwir, mi ddos i yma i Fart y Bont Faen heddiw yn disgwyl mae dyma fydda'r digwyddiad ola ar y safle yma. Ond trwy lwc, mae yna ddatblygiadau. Roedd lles safle'r farchnad yn digwydd dod i ben, ac roedd Cyngor Bro Morgannwg, perchnogion y safle, a'r arwerthwyr sy'n rhedeg y mart yn methu cytuno ar delerau ac amodau newydd y les, tan yr unfed awr ar ddeg. Wel Adrian, shwt 'ych chi'n ymateb i'r datblygiad diweddara 'ma? Mae, mae fe'n bach yn annisgwyl falle, pawb wedi meddwl byddai'r mart yn cau ar ôl heddi, ond dyw hynny ddim yn wir. Wel, dyw e ddim yn wir ar y funud, ta beth, oedd hi wedi pump o gloch, a o'n i'n siarad â'r arwerthwr gynne fach, a cwarter wedi pump oedd e'n siarad â Calle Ebost i, i gadarnhau bod nhw'n cael estyniad am y flwyddyn. Ond wrth gwrs, dim ond blwyddyn yw un, dyfe? Mm. A, a dyn nhw'n yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn ar ôl blwyddyn. Um, mae gen i weld beth aw. I'r ffermwyr roedd clywed y byddant yn cael dod nôl yma eto i brynu a gwerthu yn newyddion da iawn. O boddhaol dros ben, yn falch iawn bod y marchnad wedi cael blwyddyn o estyniad. Bore yma, o'n clywed ar ôl dod o David mewn i'r farchnad, maen nhw'n swnio'n falch iawn am blwyddyn arall. Wel, newyddion da, dwi'n meddwl. Fe'n uh, beth pwysig wedi cael rhagor o amser i gael rhagor o drafod am dyfodol y barch yma. Wel, mae'r unig farchnad yn yr ardal, well, doi farchnad mwy agos i'r ardal hyn yw Abergyfenni nawr a Caerfyrddin, efe. Maen nhw byth di Wel, yna'r cant milltir pob, pob ochr. So, wel, mae'n mynd i gyffod trefeili bron y tri awr yn sboi, mynd i cyrfa dydde, e, nôl am lan dy beth. Siwr o bod. A pris diesel dydde yma? Dyna fe, yma. Mae'n bwysig i ffermwyr bach sy'n si a falle dim ond Ychydig bach o ddefaid a ŵyn i ddod mewn. Mae rhywle un o werthu yn yr ardal. Heb ni, mae, mae rhaid trefili ymell i, i gael marchnad i werthu'r uh, anifeiliaid. Ar werthwyr safle ydy Martiau Morganwg, sef cwmni arwerthwyr Herbert R Thomas a chwmni Watson Morgan.

Mae'r Mart yn rhan bwysig o draddodiad a hanes tref y Bont-faen ac yn bwysig iawn i fusnesau lleol. Dwi'n gweithio i Arthur John a Cwmni a Vale Four by Four a mae'n bwysig i ni gael y gwsmeriad i ddod i Cowbridge ar ddydd Mawrth. Mae dydd Mawrth yn diwrnod prysur iawn i ni. 'Na chi. A mae Bont-faen hefyd ar gyrion Caerdydd Ydy'n denu twristiaeth i mewn i weld y, y mart hefyd yn bwysig? O, ond dwi'n ama bod o. Um, da ni'n gobeithio bod pobl yn dod i Cowbridge a rhywbeth sy'n dod â pobl i fiewn yn bwysig, tydi? Sa'n ni licio gweld bod o'n cario ymlaen tan dys gynnyn nhw'n byd arall i wneud efo'r tir nag oes? Wel Eiriel, ers pryd ych chi wedi bod yn dod yma a defnyddio'r mart yma? Sir Road hanner can mlynedd. Uh, fy nhad hefyd yn dod â da, uh, dau uh, tew prynu a David. Ydy'r mart yma'n mynd i orfod symud neu diflannu o fan hyn? Siwr fod mae'n mynd i symud cyn bod hir bys fi'n meddwl ac mae pob un moyn dod i supermarkets yn llefydd a dim union pont fain. Mm -hmm. So felly cyn bod hir bydd, yn, bydd rhaid nhw redeveloper um, lle. Pam ych chi'n credu bod e'n bwysig gwerthu mewn marchnad fel hyn yn hytrach na Anfon e ar y ded, te. Wel, mae doi ffordd i edrych arno fe. Uh, chi'n gwybod beth chi'n mynd i cael pan chi'n mynd i fe i cael i'r lladdu, ond yma mae competition open and fair, mae'n nhw'n gweud yn Saesneg yn yma. Chi'n chi gweld beth sy'n digwydd a chi'n mynd yn o adre. Mae'r mart yn un llewyrchus ac yn cael cefnogaeth dda gan y ffermwyr a hefyd gan y prynwyr mawr. Un o brif brynwyr y dydd oedd Emyr Jones. Be os yn digwydd tysa'r mart yma'n cau? O, bydd yn disaster i'r ardal. Um, Hynwedig fel tred fe mae nawr, wy'n tew lan i tua, wel, ti'n bod 100 pent eddi nawr, a a dyfed lladd ti'n bod uh, 139 oedd y top i gyda. Uh... Faint i chi wedi brynu heddi a beth oedd yn digwydd i'r anifiliad? Uh, tua 300 hanner i gyd o bopeth rhwng uh, dyfed lladd ar wy'n tew. Uh, Byddai'r ofiau nhw'n mynd uh, i'r tred halal yn Birmingham. Uh, Mae'n mynd direct lan o ma syth lan na hyn awren a mae'n cael lladd bore fori. Mae stoc i gael yn yr ardal, mae stoc da i gael yn yr ardal. So, fe, fe chi gweld heddi, mae'r ma mat yn llawn uh, o defaid. Uh, wel, y clawd o bobl sy'n ma heddi, mae'n dod lawr a cael chat a uh, siarad problemau a pethau. Yeah. Gobeithio cadw fe fynd. O'n i'n teimlo i'r raddau bod y ffarmwr yn y canol fan hyn, oedd neb yn becso am y ffarmwr achos oedd y cyngor un ochr, oedd yr arwerthwyr yr ochr arall, A oedd 'da nhw eu pwyntiau i wneud, a oedd neb yn siarad dros y ffermwyr, a o'n i'n, o'n i'n teimlo yn flin dros y ffermwr. Beth yn realistig yw dyfodol Martia yn gyffredinol? Mae gymaint o heriau o'i blaenau nhw, 'swn i'n dweud. Mae, mae heriau, mae reolau, mae shwt gymaint da nhw o reolau, a, a iechyd a do, diogelwch yn, yn un peth, ond hefyd, chybod, y, y, yr glendid. Dyw pethau ddim yn ddelfrydol fan hyn. Chybod, mae'r defaid un ochr yr hewl, a mae, a mae Mart y Gwartheg ochr draw yr hewl. A wrth gwrs, maen nhw'n goffod cael doi le gwahanol i lanhau y loris. Chymod, maen nhw'n ffili croesi'r hewl o ochr y defed i'r ochr y gwartheg heb glanhau y lori. Mae'r lle fel hyn nawr, mae fe'n ganol y dre, yna'r broblem. Mae'r safle gwerth gymaint o arian. A fi'n credu bod hyn yn broblem i'r marchnadoedd trwy Gymru gyfan a uh, tu allan i Gymru hefyd. Mae traddodiad Mart Maws blynyddoedd a mae ffermwyr wedi bod yn dod mas bryn ddau. Mae nhw yn hwylo am le arall wrth gwrs nawr, a mae nhw'n gwybod bod 20 mis da nhw i wylo lle arall, a mae hwnna'n un peth falle.